Ka aw nan thei kho maw? Comment ah khan von ṭial ta tu u, ka aw nan thei hnga maw? Hi ahcun Pathian bia in thazaang peknak program kan thawk lai i Hi bantukin caanṭha a kan serpiak i kan nunnak lam a kan hruaitu kan Pathian kan Bawipa Jesuh a min thiang thangṭhat si ko seh. Kakip ummi khuami vialte hna nan dihlak te kan Bawipa Jesuh Khrih min in nan kut kan tlaih hna. Bawipa nih thluachuahnak in pe cio ko hna seh. Siahcun tuzan ah Global upa nih hi bantuk tein Pathian bia in thazaang i peknak caanṭha an ka pek caah an cungah kai lawm ti kha hmasa bik ah von chim ka duhmi a si. Global a si caah kan umnak tete kha ai dang cio i kan rian tlaihmi, kan rianṭuanmi tete zong kha fiang deuh tein kan i theih khawh lo caah khan cucu te cu Pathian bia i kan luh hlanah tlawmpal te keimah ka konglam le kan innchungkhar khar kong te kha ka van chim ta lai i tulio cu kanmah innchungkhar khar kong keimah kong kha ka van langhter ta lai. Keimah hi Zupi si ah Pathian rian a ṭuan cuahmahmi ka si i atu i ka rianṭuanmi ka tlaihmi hi Central Chin State District zung ah Sunday School Director in Atu hi rian ka ṭuan lio cuahmah a si. Pathian nih kan innchungkhar khar ah kan dawt i ah, fanu pakhat le fapa pathum ah, Bawipa nih a kan pek i kan innchungkhar khar tling ten atu hi Hakha khua ah kan um lio a si ti kha ah tawinak tein cucu cu te cu ah, Pathian bia kan luh hlan ah van chim ta ka duhmi. a si. A si kun ahcun Pathian bia lei ah kan lut colh ko hna lai i online i thawngṭha chim hi saupi zong kha ngaih huam a si lo caah tuzan ca na a tawi khawh chung tu in a fian khawh chung deuh tu zong kha kai van zuam te lai i tawi tein Pathian bia kan i ruah hna lai i tuzan caan ah hi program ah ai rak telmi zumtu hawidawt vialte nan dihlak te kan Bawipa Jesuh nih thluachuahnak in pe ko hna seh. A dih hlan lo te thazaang nan ka pek i nan rak ngaih cionak lai zong Bawi Khrih min in sawm kan duh hna. A si ahcun Pathian bia ka rel lai i Pathian bia ka rel dih in thlacamnak tawite ka ngei ta te lai. Tuzaan caan ah kan dihlak te nih i ruahṭi u sih tiah Pathian bia Baibal Cathiang kai thimmi ka van rel lai. Hebru dal hlei khat Caang kul le caang nga kha ka rel lai. Caang kul le caang li in ka thawk tuah lai. Cun Moses kha a hung upat tikah Faro fanu fapa si a duhter lotu kha zumhnak a si. Sualnak chung i caan tawite chung i nuamhnak in Pathian mi hna sin i sifah in kha aa thim deuh. Hika hmun ah a van langhtermi cu Pathian mi hna amah a miphun a simi hna sin i aa sifah in tu kha Moses nih aa thim deuh ti kha aa hika Baibal cathiang ah kan hmuhmi a si. Cun Kai van ṭhial rih lai i Biakam Hlun lei ah ka vong kal ta lai. Genesis Genesis A ngan sawm thum le pakua caang hnih khan ka van rel tuah lai. Bawipa nih Josef cu a umpi i a caah thil kal ning a tluang dih ko. Hika hmun ah kan hmuhmi cu Josef cu Pathian nih a umpi caah a tuahmi thil vialte ah khan hlawhtlinnak a hmuh ee ti kha hika hmun ah kan hmuhmi a si. Cun kai van ṭhial rih lai i Deuteronomy a ngan paruk a hme pahra kha ka reltak hmanh lai. Cun Na pupa hna Abraham, Isak le Jakob sinah Bawipa na Pathian nih pek awkah chiat a sermi ram cu nangmah nih na sakmi a si lomi khua nganngan le khua ṭhaṭha hna le nangmah nih na rawnmi a si lomi thil ṭhaṭha in a khatmi inn hna le a ti. Nangmah nih na huahmi a si lomi tikhor hna le nangmah cinmi a si lomi mitsur dum hna le oliv thing hna he inn aan luhpi i na ei i na khim tikah, khi tikah Izipt ram sal cannak in A simi chungkhan aan chuahpitu Bawipa kha na philh sual nakhnga lo i ralring tuah, a ti. Cathiang kan relmi kan dihlak te caah Bawipa nih thluachuah kan pekpiak ko seh. Siahcun Pathian sinah thlacamnak tawite ka ngei ta lai. A kan daw i kan nunnak a kan zuah i nifatin harnak a tong khomi kan nunnak a kilkawm a zohkhenhtu kan Pathian kan Bawipa Jesuh na min thiang thangṭhat in um ko seh. Tuzan caan zongah Bawipa kan Pathian a sunglawi tukmi caan sunglawi na kan serpiak. Bawipa tuzan caan ah Global hranhring khua ah Bawipa kan Pathian hi group ahhin na sal kei nih na biathiang chimphuan awk kai timh tikah a thei ngaitu vialte hna lungthin le ruahnak ah Bawipa nangmah tu nih bia chim law hi na biathiang a tawite kan i ruahmi nih hin hmailei kan nunnak ah lam a kan hmuhsaktu le Bawipa na biathiang fek tein a kan hngalhtertu ah nangmah nih na bia hi thluachuah pe ṭhan ko. Ka kip ramkip ummi ran hringhrin sor vialte cungah na thluachuahnak tlung ko seh. Kan chim dingmi na bia na fale hna kan nunnak vialte na kut cungah kan chanh. Kan Bawipa Jesuh na min thiang chungah thla kan cam kan Pathian. Amen. Siahcun Tuzaan ah a chiat pathum in biatlang pathum in ka chim lai i ngaih khawh kha rak ka zuampiak hram ko u law tiah kan nawl duh ṭhan hna. A pakhatnak bik ah Moses tuanbia te hi tawi tein kan chim lai i Moses cu kan hngalh bantukin Moses a chuah bak ah khan Hebru mi pa vialte kha thah dingin siangpahrang pa nih nawl a chuah tikah Moses cu A nule nih a nu le a pa nih tiva chungah bawm tein an thlak i ti an fenhter ti kha kan hmuh i cu ti an va fenhternak ahcun Faro fanu nih ai hmuh tikah Faro fanu nih fapa rocotu dingah Moses cu ai auh i ai cawm i Izipt ram sinak vialte kha Izipt ram fimnak siseh, hngalhnak siseh, zeizong vialte kha Moses kha a cawnter ti kha Baibal chia kan hmuhmi a si. Moses a tuanbia kan zoh tikah hin Moses cu a miphun a ṭanh i a miphun a daw taktakmi a si ti kha fiang tein a tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Sihmanhsehlaw Moses a nunnak ah Zeidah a um kan ti a si ahcun Izipt ram ah siangpahrang tiang si kho dingmi dirhmun ah a dir i Izipt ram vialte fimnak vialte zong a ngeitu pa a si i amah pumpak lawng zawn ruahnak ngei seh law Moses cu Izipt ram ah nuam taktak le Sang taktak le tlamtling taktak khin a nung kho dingmi le dirhmun sang taktak ah a dir kho dingmi pa Moses a si. Sihmanhsehlaw Moses nih ai sehchihmi, Moses nih a nunnak ah ngan taktak in ai ruah zungzalmi cu a miphun dawtnak, a miphun zawnruahnak, a miphun sal an caannak le a miphun harnak chung i an ummi kha Moses nih zeitik hmanh ah a philh lo i voikhat cu Moses cu ka miphun hna hi zeidah an law hnga tiah miphun dawtnak, zawnruahnak, Ngei bu tein a miphun hna sinah nikhat cu a va kal ee, a ti. Cu a va kalnak ahcun anmah Israel miphun le anmah Izipt an va umnak Izipt ram i sal i an va cannak i Izipt mipa kha nekhat cu an i si ti kha Baibal ah kan hmuh i cucu Israel Hebru miphun a simi pa le Izipt mipa an i sik tikah cun Moses nih a va hmuh tikah Baibal kan zoh tikah Moses nih a pawnghrong kha a zoh tikah khan ahohmanh minung kha a hmuh lo tikah khan a ti. Ai thawh i, “A miphun cungah serset zomhtaihnak a hmangmi pa, a miphun nautatnak, a miphun a zawmtaimi pa, Izipt mipa kha Moses nih khan a thah ee,” an ti. Moses nih khan a thah. Cun a ti Baibal ah. A von ti rihmi cu a thaizing a kip tuh ah khan a ti. A thaizing a kip tuh ah khan a va kal ṭhan tikah khan anmah Israel mi veve, Hebru miphun a simi veve kha miphun khat hawi te kha an i sik tikah An i velhnik tikah khan Moses nih a va tlangtlak hna. Hika zawnte ah a mak ngaimi cu Moses nih a miphun sinah rem lonak a ummi le a miphun pakhat le pakhat i sikcaknak an ngeihmi le a miphun hawi veve Pakhat le pakhat lung i ton lonak, pakhat le pakhat i ti sualnak an ngeihmi ah khan Moses kha a um kho hrimhrim lo. A miphun i rem hna seh, i mi a miphun hawi ciocio kha i daw hna seh ti kha Moses nih a duh tuk tikah khan a va kal i, “Ziah ka dua le?” Nanmah le nanmah hawi hna cu nan i sik. Zeiruang ah dah nanmah le nanmah hawi hna cu nan i ti? tiah Moses nih pakhat le pakhat lakar ah remnak daihnak ka va ser lai tiah a va kal tikah cun a miphun hawi a simi nih khan aho nih dah kan cungah uktu le nawlngeitu an in ser tiah a ti tikah cun Cu i a von ti rihmi cu Izipt mipa na thah bantuk khan dah ra thah na kan timh ve? tiah a von ti tikah Moses nih ee ka lainawn hi an ka theih cang hi tah tiah a ti tikah Moses cu Midian ram ah lo ko in a va zam i cuka hmun ah cun a va um ti kha kan hmuhmi a si. Hika hmun ah tuzaan caan ah a tawi tete in langhter ka duhmi cu Moses nih a nunnak ah fak tuk in ai ruahmi cu a miphun dawtnak, a miphun zawnruahnak, a miphun harsatnak kha Moses nih zeitik hmanh ah a philh lo. Izipt ram i nuam taktak i a um kho dingmi fapa, Izipt ram ah siangpahrang dirhmun tiang a phan kho dingmi Moses nih khan a miphun Hebrew miphun hna sal i an tan hna, Hebrew miphun hna harsa tuk in an nun hna, Hebrew miphun hna nih an temtuarmi vialte kha Moses nih a philh hrimhrim lo i amah pumpak zawn ruahnak kan chim cang bantuk khan amah pumpak lawng zawn ruahnak lungthin le ruahnak kha ngei sehlaw cu Moses hi nuam taktak in a um kho dingmi pa nuam taktak in a si kho dingmi pa kha a si ko nain a miphun zawnruahnak lungthin a ngei miphun dawtnak zawnruahnak lungthin a ngeih ruangah a miphun hna sinah harsatnak a miphun hna sinah temh innak tu kha Moses nih khan ai thim deuhmi a si nenni caan ah khua kip ram kip a ummi dawtmi hran hringhren sor vialte hna nanmah le nan umnak cio kanmah le kan umnak cio tein kan miphun kan khua kan ram kan hawikom dawt hna a har a sami hna harnak a tongmi hna temhinnak a tongmi hna kan khua le kan ram te he zeitik hmanh ah philh hna hlah u sih kan miphun hawi sinah harnak ai thim ngammi Nusal ṭha pasal ṭha kan si khawh nakhnga ding caah tuzan caan ah Bawi Khrih min in sawm le thazaang pek kan duhmi hna a si. Moses nih amah zawnruahnak pakhat amah pakhat zawnruahnak lawng si loin a miphun dawtnak zawnruahnak a ngeih caah a miphun hna sinah harsatnak Ai thim bantuk tein kanmah le kan umnak cio kanmah le kan si khawhnak tein kan miphun le kan khua le kan ram caah hin dawtnak, zawnruahnak, siaherhnak lungthin hi ngei hna u silaw kan miphun sinah hin sifah harsatnak hi ai thim ngammi nusal pasalṭha si ko hna u sih ti kha a pakhatnak bik te ah thazaang pek kan duhmi hna a si. Cun a pahnihnak ah kan lut colh hna lai i Deuteronomy angan paruk a hme pahra kan zoh tikah Pathian nih Israel mi hna sinah a timi cu hika hmun ah a van timi cu nanmah nih nan sakmi a si lomi khua nganngan le a ti khua ṭha ṭha hna le nanmah nih nan rawnmi a si lomi thil ṭha ṭha in a khatmi inn hna le nanmah nih nan huahmi a si lomi tikhor hna le Nanmah cinmi a si lomi mitsur dum hna le olif thing hna he aan luhpi i na ei i na khim tikah a ti. Khi tikah Izipt ram salcannak in a simi chung khan aan chuahpitu Bawipa nan Pathian kha nan philh hrimhrim lai lo. Cucu nan philh nakhnga lo ding caah i ralring tuah law, tiah Israel mi hna kha Bawipa nih bia ro a vuihmi hna a si. Tu chun caan ah, tu zan caan ah dawtmi hranhring khuami hrinsor vialte hna, Nihin ni caan ah Pathian nih thluachuah a kan pek i kan zanmang zongah kan manh lomi, saduhdah zong kan rak thah ngam bal lomi, nihin ni caan ah Pathian thluachuahnak thawng in ram ṭha hna kan phan, sinak sang hna ah kan ṭhut. kan dir i cuka hmun ah cun minung nih saduh kan rak thah ngam bal lomi Pathian thluachuahnak ngan pi hna kan dong i kan um saduh kan rak thah bal lomi inn le lo ṭha hna kan um kan tong bal lomi Pathian thluachuah Kan hmuh bal lomi Pathian thluachuah, kan tawng kan tham bal lomi mawṭaw ṭhaṭha hna, kan tawng kan tham bal lomi suingun chawva, dawla tiangin Bawipa nih a kan tonghter tikah hin nihin ni caan ah Bawipa nih Israel mi hna sinah bia a kam i, Ro! a vui bantuk te hna khan nenni caan ah kan hmuh kan tongh kan tham bal lomi zanmang hmanh ah kan manh ngam lomi kan rak manh bal lomi Pathian thluachuahnak hna kan tongh kan tham i Pathian nih thluachuah a kan pek tikah hin moe harnak Kan rak inn i harnak chung vialte in a kan chuahter i ramṭha a kan phanhter i kan tong bal lomi thil hna a kan tonghter i kan tong bal lomi thluachuahnak hna a kan hmuhter i a kan tincotertu Pathian hi maw kan umnak hin philh lai u sih ti hi tuzan caan ah cah kan duhmi hna a si. Minung tampi hna cu thluachuahnak kan hmuh tikah Pathian nih kan nun khup thal a kan leh tikah Pathian nih kan si lo ning in a kan cawisan tikah hin mu Minung tampi hna cu a thluachuahnak lawngah hin ai lawm i thluachuahnak a petu Pathian hi a philhmi minung tampi kan um tawn. Sihmanhsehlaw tuzan caan ah ka dawtmi ran hringhrin sor vialte hna Pathian nih thluachuah aan pek tikah le Pathian nih na tawnghtham bal lomi aan tawngh aan thamter tikah na hmuh bal lomi thluachuahnak aan pek tikah hin maw cu thluachuah aan petu Bawipa cu philh sual lai cih. Cu thluachuah aan petu Bawipa sin tu ah khan lawmnak bia hi chim zungzal ko hna u sih ti kha von chim chih ka duhmi a si. Kuat, kuat khatnak Korin A ngan pali a hme pasarih ah kan hmuhmi cu Pathian pek a si lomi na ngeihmi thil zeital a um maw tiah a ti. Nenni caan kan nunnak ah hin nenni caan ah Pathian nih thluachuah a kan pek i kan tong kan tham bal lomi a kan tong a kan thamter tikah inn ṭha lo ṭha a kan pek tikah motor ṭha a kan pek tikah suingun chawva a kan pek tikah hin maw Nihin ni caan ah kanmah thilti khawhnak, kanmah tuah khawhmi ah ruat sual hna lai u si. Baibal nih fiang tein a kan chimhmi cu Pathian pek a si lomi na ngeihmi thil zeital a um maw? tiah a kan ti bantukin nihin ni caan ah kan ngeihmi thil vialte hna hi kanmah kan fim kan thiam i kanmah nih kan tuah khawhmi si loin Bawipa Pathian dawtnak le velngeihnak thawngin a thluachuah a kan tincotermi a si ti hi tuzan caan ah kan umnak cio in thei hna u si law Bawipa sin tu hen lawmhnak bia chim zungzal ko hna u sih ti hi tuzan caan ah thazaang thar pek kan duh ṭhanmi hna a si. Sigun ah cun a pathumnak ah kan kal cawlh hna lai i Genesis a ngan pakua a hme pahnih ah kan hmuhmi cu zeidah a si kan ti ahcun Bawipa nih a ti. Josef cu a umpi caah thil kalning cu a tluang dih ko e, a ti. Nenni tu zan caan ah nangmah le keimah zong Pathian umpimi si hi vawlei kan nun chungah a herh bikmi a si. Zeiruang ah kan ti si ahcun zeizong vialte vawlei cung i a ummi thil vialte hi Bawipa ta lawngte an si. A duhmi sinah a pek khawh, a duh lomi sinah pek loin a um khawh. Cucu zeiruang ah kan ti si ahcun a ngeitu taktak thluachuahnak ngeitu taktak hi Bawipa a si caah a si. Tutan caan ah nangmah le keimah zong hika hmun in thazaang pek le biahal kan duh hna. Bawipa umpi mi si hi na duh maw? Bawipa umpi mi si hi vawlei cung kan nun chungah hin a biapi bik mi a si ti kha tuzan caan ah thazaang pek kan duh hna. Kan hngalh bantukin Josef cu Jakob fale lakah a hniang bik chang a si ti kha Baibal ah kan hmuh khawhmi a si. Josef cu voikhat cu a pa nih a ule kha, “Josef, na ule hi tuu an conghnak ah rawl na chan hna lai,” tiah A pa Jakob nih Josef cu rian a fial tikah Josef cu a va kal tikah a ule sinah a va phanh tikah cun a ule nih e khi mangman thiam pa te ra ko cang khi zeitindah kan tuah lai zeitindah kan ti ah ṭhat lai tiah A ṭhami ruahnak si loin a ṭha lomi ruahnak, a ṭha lomi khuakhannak ah khua an khan tikah Josef anmah ti le rawl a pe ding mipate, an paw ka u le maw an pawṭam sual lai tiah thadi le zaangba in an sinah rawlte i phawrh in a va kal mipate kha lunglawm te rak don si loin a caah Harnak pek dingin a u le khua an rak khaan. Hika hmun ah dawtmi u le nau vialte hna, nifatin kan nunnak ah, nifatin kan khua kan ruahnak ah, nifatin in khua kan sak tin kan tuknak ah hin Kan u kan nau caah maw, asiloah kan hawi kan kom caah maw, asiloah kan khua kan ram caah maw, asiloah kan peng kan tlang caah maw, asiloah kan mi kan phun caah maw, khua ṭha ruat loin khua ṭhalo a ruatmi hna kan si sual ahcun a poi taktak dingmi dirhmun ah kan dir ti kha philh hna hlah usih. Josef cu cuka a ule sinah a va phanh tikah cun a ule nih ruahnak ṭhalo an rak ruah tikah cun a va phanh bak khan an tlaih i tikhor chungah an thlak. Tikhor chung lawng an thlak hmanh kha si rih loin Izipt ram ah an zuar i Josef cu Izipt ram Potifar inn ah a va phan ti kha kan hmuh. Khuaruahhar thil a simi pakhat cu hika hmun ah Josef cu Izipt ram, Pathian a zum bak lomi, Pathian a hngal bak lomi, miphun sinah a va phan i cu miphun pathian zei ah a rel lomi hna miphun sinah Josef cu a va phanh le cangka tein Pathian a zum ve lomi Pathian a hngal ve lomi Pathian thluachuah zong zei a si ti a tuaktan ve lomi miphun hna kha Josef An innchungkhar khar a va phanh le cangka, cu Pathian a zum lomi chungkhar khar hna tiang kha Josef ruangah cun Bawipa nih thluachuah a pek hna ti kan hmuh. Tuzan caan ah hika hmun ah langhter ka duhmi cu nihin ni caan ah nangmah le keimah zong hi mu Pathian a umpi Pathian nih a umpimi Pathian nih a theihmi Pathian nih a ṭanpimi minung Josef bantukin kan si ahcun maw kan khua le kan ram caah thluachuah phortu kan si lai kan innchungkhar khar caah thluachuah phortu kan si lai kan khua le kan ram le kan miphun ca tiang in thluachuah a phortu fanu fapa kan si lai ti kha tuzan caan ah ka hmun tehin thazaang von pek hna kan duhmi a si. Cu caah cun Pathian umpi si hi zeitluk in dah a ṭhat i a sunlawi. Kanmah thawngin kanmah ruangah minung nih midang nih kan u kan nau nih kan khua kan ram nih thluachuah an hmuh khawhnak ding ah cun Pathian nih kanmah hi a kan umpi i Pathian nih a kan ṭanpi i Pathian nih a kan dirpi lawng lawng ah thluachuah phortu fanu fapa kan si lai ti kha tu zan caan ah hika hmun te hin nan dihlak te thazaang pek kan duhmi hna a si. Cun Josef cu a ti, Izipt ram a phan i cu tikah cun a rak kaltakmi hna a pa le a chungkhar khar hna kha Kanaan ram ah an um tikah voikhat cu Kanaan ram ah mang ṭan. a tlung i cu Kanan ram ah mangṭam kha fak tuk in a tlun tikah cun a pa le a u le nau vialte hna le a miphun hawi vialte hna kha mangṭam in thih ding an i tim hna. Culio caan ahcun Josef cu Izipt ram ah bawi, dirhmun ah a dir i rawl khongtu, rawl tawhtlaitu dirhmun ah a dir tikah cun mangṭam nih a tlunhmi hna, mangṭam nih a phanhmi hna, Kanaan ram ah a kaltakmi hna, a pa le a unau rual kha Izipt ram ah purphiar dingin an ra. Cu tikah Izipt ram an rak phanh tikah cun Jakob fapale nih an nau a simi Josef an zuarmi hmaika ah cun an phan hna. Cu Josef hmaika ahcun a ule vialte cu an phanh tikah cun Josef nih a rak zuartu hna A ule harnak nganpi chungah a rak paihtu a ule hna kha a zoh tik hna ahcun Josef lungput uar a um tukmi cu thinhunnak, lungfahnak, ngaihchiatnak zeihmanh a ule cungah khan a ngei hrimhrim lo. Josef nih a ngeihmi tu cu dawtnak, zawnruahnak, zaangfahnak, Lungthin Josef nih harnak a petu a u le cungah khan a ngeih tikah cun a timi cu a sining vialte kha Josef nih a u le cu a chimh tik hna. Kha ka u le hika nan ka zuar ruangah hin pakhat hmanh nanmah le nanmah sual i phaw hlah u. Hika ka ratmi hi Bawipa Pathian nih nanmah le ka pa innchungkhar khar mangṭam in luatter awk tu ah Bawipa Pathian nih nan hmai ah a ka kaltermi a si tiah dawtnak le zawnruahnak lungthin ngei bu tein Josef nih Fahnak harnak a rak petu hna a u le cungah bianem, biathlum, ngaih nuam bia kha Josef nih a chimh hna. Nihin tu, tuzan caan ah ka dawtmi u le nau vialte hna, Tuzaan ah hika hmun ah online in a rak zohmi u le nau vialte hna, Bawi Khrih min in thazaang pek kan duh hna. Nihin ni caan ah hin kanmah le kan umnak cio in le kanmah le kan phanhnak cio hin Josef nih a ule hna sinah bianem, biathlum, biaṭha, ngaihnuam bia a chim bantuk tein nannih caan ah nanmah le nan umnak cio in Ram thumnak a ummi kan si ah, ram hnihnak ummi kan si ah, kakip, khuakip, ramkip i ummi vialte hna nihin ni caan ah ram ṭha a phanmi vialte u le nau vialte hna nihin ni caan ah khaka ram ṭha nan phanhmi zong kha a harasami hna Lailei ah u le nau harnak a tongmi hna, Lailei khua khua le rammi hna harnak a tongmi hna caah Bawipa nih ram ṭha ram nuam ah a ka phanhtermi a si ti kha tuzan caan ah nan philh nakhnga lo ding caah Bawi Khrih min in biacah le thazaang pek kan duhmi hna a si. Josef cu zuartu a simi harnak a rak petu hna a u le cungah lungfahnak pakhat hmanh a ngei hrimhrim lo. Nenni caan ah kaa kip ramkip a ummi ka miphun hawi, ka khua le ka ram mi vialte hna, Nenni caan ah khua le ram ah khua le ram sinah Ngaihchiatnak, lungfahnak na ngei sual maw? Ninni caan ah u le nau cungah lungfahnak na ngei sual maw? Ninni caan ah nu le pa cungah lungfahnak na ngei sual maw? Sihmanhsehlaw cu na lungfahnak vialte, hlanlio ah na rak tonmi harnak vialte kha ninni caan ah Bawipa thawngin philh. i zuam law nenni caan ah mi bawm kho dirhmun ah na dir mi le nenni caan ah pe khotu chan khotu dirhmun ah na dir mi kha Bawipa thawngin a si i hika ka phanh mi hika ka um mi hika tiang ka phanh khawh mi hi Bawipa nih ka innchungkhar khar ka u ka nau Ka khua le ka rammi hna caah bawmchantu ding le luatnak petu dingah le ṭanpitu dingah Bawipa nih hika hi a ka phanhtermi a si timi Josef ruahnak bantuk kha na ngeih khawh ve nakhnga ding caah tuzaan caan ah thazaang pek kan duhmi hna a si. Nihin ni caan ah ka dawtmi U le nau vialte hna, Bawipa nih nihin ni caan ah aan cawisannak hi maw nihin ni caan ah philh sual lai cih. Nihin ni caan ah dirkamh awk a herhmi khua le ram, nihin ni caan ah bawmhchanh a herhmi u le nau an um si ahcun Bawipa nih nangmah hmangin khua le ram zong dirkamh ve seh law Nannih caan ah nangmah hmangin innchungkhar khar u le nau zong hi thluachuahnak tingco ve ko hna seh. Bawipa nih thluachuah aan pek i aan cawisanmi hi nangmah pumpak ca lawng si loin na khua na ram, na u na nau caah si ve ko seh ti kha tuzan caan ah thazaang pek kan duh rihmi hna a si. Tuzaan caan ah dawtmi u le nau vialte hna, donghnak bik te ah thazaang pek kan duh hna. Moses cu a miphun a dawt tuk ruangah Izipt ram ah nuam tuk in a nung kho ko nain a miphun harnak tu i hrawm in Nannih chan ah a nunnak vialte kha amah pumpak ca lawng ah si loin a miphun dawtnak le zawnruahnak a ngeih ruangah Izipt ram sui le ngunchaw le va vialte hna siangpahrang dirhmun tiang dir kho dingmi a sinak vialte kaltak in a miphun caah harnak ai thim bantukin le Hika hmun ah Israel mi hna sinah Pathian nih a ti bantukin nan tawng nan tham bal lomi thluachuahnak hna nan hmuh, nan tin nan co, nan tawngh bal lomi thilri hna nan tawngh nan tham tikah harnak in nan rak um lio i cu harnak chungin aan chuahtu hna Bawipa nan Pathian kha nan philh nak hnga lo ding caah i ralring u tiah a ti hna bantukin le Josef nih hika ka phakmi cu nanmah mangṭam luatnak ding caah Pathian nih a ka thlah chungmi a si a ti bantukin nihin ni caan ah kakip ramkip ummi vialte hna ram thumnak ummi si u sih Ramhnihnak ummi si usi, kakip ramkip i ummi khuami dawtmi u le nau vialte hna, Pathian nih thluachuah a kan tincotermi, Pathian nih thluachuah a kan pekmi hna hi nihin ni caan ah ka hmun ah Josef nih a ti bantuk tein Hika ka phanhmi hi Bawipa nih nanmah cawmtu dingah le nanmah mangṭa men luatnak ding caah a ka rak kalter chungmi a si, a ti bantuk tein Moses bantukin ruahnak ngei u silaw Pathian nih Israel mi hna sinah a chim bantukin Ṭhachuahnak kan donmi vialte hi Bawipa thawngin a si timi hngal bu tein le Josef bantukin Pathian thluachuah kan tinco tikah hin mu kanmah ca lawng si loin kan miphun kan u kan nau ca a si ve. Bawipa nih hika hmun hi a kan phanhtermi a si timi ruahnak lungput ngei bu tein tuzan chan ah kan di lak te hika rak ngaimi vialte kan si zongah hika ran hring group fellowship global Fellowship group i ai rak telmi vialte hna nih thei bu tein thazaang thar, ruahnak thar la hna u silaw nifatin kan nunnak ah cucu ka chimmi vialte cu i nunpi in kar hlan khawh i zuam hna u si ti kha a tawite in Pathian bia in thazaang pek kan duhmi hna a si. Kan chimmi thazaang kan i pekmi kan dihlak te ca kan Pathian simi kan Bawipa Jesuh nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Siahcun Pathian sinah thlacamnak ka ngei ta lai. A kan dawtu kan Pathian kan Bawipa Jesuh na min thiang thangthat in um zungzal ko seh. A kan dawtu le thluachuahnak zeizong vialte a kan petu Bawipa nangmah na si ca na cungah kan i lawm. Tuzan caan ah hi group online in na biathiang ka hnih khat te Bawipa thazaang kan i pe i kan i ruah ṭi hna. Bawipa kan Pathian, tuzan caan ah na biathiang na sal kai nih ka chimmi vialte hi a thei a ngaitu le Bawipa kan Pathian, hi group chungah ai telmi vialte fanu fapa caah thazaang thar ruahnak thar a kan petu a si i na thluachuahnak relci a kan thiamtertu le na thluachuahnak kan tinco tikah hin kanmah ca lawng si loin kan u, kan nau, kan khua, kan rammi hna ca tiangin thluachuahnak Bawipa nih a kan pekmi a si ti kha ruahnak kan ngeih khawh nakhnga ding ca cio ah tuzaan caan ah na bia nangmah nih thluachuah na pek lai ca na cungah kai lawm. Hi bantukin hmailei caan zongah nangmah nih thluachuah kan pe ṭhan law caan ṭha caan sunglawi kan serpiak ṭhan ko tiah nangmah sinah thla kan cam ko. Tuzaan kan caan caan tawite kan hmanmi caan kan ngol rih lai. Kan caan a tang rihmi vialte cungah na thiang thlarau ṭhawnnak in kan telpi law lam kan hruai law kan umpi ko tiah thihnak nih tei khawh lomi thihnak tho ṭhanmi kan Bawipa Jesuh na min thiang chungah thla kan cam kan Pathian Amen Bawipa nih nan dihlak te thluachuahnak kan pe ko hna seh kai lawm